Bu gezekki sanymyz beýik welilerden Nejmeddin Kübra barada bolar. Nejmeddin Kübra hezretleri. Beýik sünni alymy we meşhur sopy Nejmeddin Kübra hezretleri hijri bäş ýüz otuz dokuzynjy ýylda Horezmiň Haýbek obasynda dünýä inipdir. Bu sebäpden oňa Haýbeki-de diýilýär. Käbir çeşmelerde onuň Hywada dogulandygyny hem ýazylýar. Beýik weli Nejmeddin Kubra hezretleri fykyh, tefsir, hadys ylymlarynda iň belli alymlaryň biridir. Sopçulyk ýoluna Kübrewiýe diýip atlandyrylýan tarykatyň esaslandyryjysy bolan Nejmeddin Kübra hezretleriniň doly ady Ahmet bin Omar bin Muhammet bin Abdulla el-Haýbekidir. Lakamy Ebul Jennapdyr. Bu lakam oňa düýşünde Hezreti Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellem tarapyndan berlipdir. Mundan başga onuň ýene-de Nejmeddin, Şeýhul-Ymam, Zahidül Kebir we Şeýhul Horezm diýen lakamlary bardyr. Gatnaşan ylmy mejlislerindäki çeşmelerde hemişe üstün gelendigi üçin oňa Etdametül Kübra lakamy-da berlipdir. Onuň halk arasyndaky meşhur ady bolsa Nejmeddin Kübradyr. Nejmeddin Kübra hezretleri dini ylymlara ähmiýet berýän täjir maşgalasynda önüp-ösýär. Ol çagalygyndan ylym öwrenmäge başlaýar. Biraz ulalandan soňra ylmyň yşkyna düşüp, köp ýerleri gezýär. Müsüriň Aleksandriýa şäherinde Ebu Tahyr es-Silefiden, Eýranyň Yspyhan şäherinde Ebul Mekarimden we başga-da ençeme alymlardan ylym öwrenip, hadys ýat tutýar. Soňra kelam alymy Ymam Ebu Nasyr Hafzanyň Töwrizde sünne dersini okatýandygyny eşidip, ylmyny onuň ders halkasynda dowam etdirýär. Ol Şeýhus-Sünne wel-Mesalih atly giriş görnüşindäki kelam ylmyna degişli eserini bu ýerde ýazýar. Nejmeddin Kubra hezretleri bu ýerde Baba Ferruh Tebriziniň söhbetleriniň berekedi bilen ylym öwrenmegini tamamlap, sopuçylyk ylmy bilen meşgullanmaga başlaýar. Ol tasawwufda kakasynyň dogany Ebu Nejibi Suhrawerdi hezretlerinden ruhy güýç alyp, gün-günden kämilleşýär. Ysmaýyl Kasrynyň we Ammar bin Ýasyryň söhbetlerine gatnaýar. Fahreddin Razy hezretleri bilen görüşýär. Şeýlelikde, Nejmeddin Kübra hezretleri birnäçe ylymda kämilleşip, tasawwufda belent mertebelere ýetýär. Soňra dogduk mekany Horezme dolanýar we bu ýerde adamlara haka barýan dogry ýoly görkezmek, olary ýagşylyga çagyryp, ýamanlykdan gaýtarmak ýaly mukaddes wezipesini ýerine ýetirmäge başlaýar. Gysga wagtyň içinde Nejmeddin Kubra hezretleriniň töweregine ýüzlerçe talyp ýygnanýar. Möwlana Jelaleddin Rumynyň kakasy. Ulamalaryň soltany Bahaetdin Weled bilen Feridutdin Attaryň ussatlary Mejdutdin Bagdady we Baba Kemal Jundy, Abdulaziz bin Hilal, Nasyr bin Mensur, Seýfutdin Baherzi, Nejmutdin Razy, Rahyýetdin Aly Lala onuň meşhur talyplarydyr. Nejmeddin Kubra hezretleriniň talyplarynyň köpüsi öz döwürleriniň mürşidi bolýarlar we adamlara haka, hakykada barýan dogry ýoly görkezýärler. Sopçulyk ýolunyň beýik ussatlarynyň biri Nejmeddin Kubra hezretleri şerigat hem-de sopçulyk ylymlaryny çuňňur bilýän, musulmançylygyň gözel ahlagy bilen bezenen, örän beýik alymdy. Talyplaryna ylym öwretmekde yhlaslydy. Allatagalla tagat-ybadat kylmakda, Onuň dinine hyzmat etmekde asla haýal-ýagallyk etmezdi. Bu ýolda özüni tankyt etýänleriň sözlerini-de alga alyp durmazdy. Kim bolsa bolsun, hemmelere ýardam etmäge, adamlara diňe ýagşylyk etmäge çalşardy. Onuň dergähi garyplaryň, hor-homsularyň pena isläp barýan gapysydy. Nejmetdin Kubra hezretleriniň halk arasynda uly abraýy bardy. Hemmeler oňa hormat goýýardy. Mertebesiniň belentliginden habar berýän hal-herekedi, keramatlary hakynda gürrüňler dilden-dile geçip, çar ýana ýaýylýardy. Onuň keramatlarynyň iň ulusy Her biri baran sebitinde adamlary dogry ýola ugrukdyrýan, töweregine nur, bereket saçýan mübärek, aryf talyplary ýetişdirmegidir. Nejmeddin Kubra ýüzlerçe talyp ýetişdirip, olary belent mertebelere ýetirdi. Alla ýolunda ýöremek, hak bilen bolmak isleýän nijeme kişilere ýol görkezdi. Ol ýetişdiren talyplarynyň hersini bir welaýata ibererdi. Talyplary hem baran ýerlerinde ussatlarynyň ýoluny ýaýmaga çalşardylar. Horezm sebitinde Nejmeddin Kubra hezretlerinden soňra onuň ýaly beýik weli ýetişmändir. Onuň mertebesi şeýle bir belentdi, hatda Allanyň yşkyna düşüp özünden geçen pursatynda bir kişä nazar etse, şol kişini welilik mertebesine ýetirerdi. Bir gün bir täjir gezip görmek üçin Nejmetdin Kubra hezretleriniň dergähine, derwüşhanasyna girdi. Nejmetdin Kubra hezretleri oňa bir nazar saldy welin, ýaňky täjir şol demde welilik mertebesine çykdy. Soňra ussat täjiri ýanyna çagyrdy. Oňa talyp ýetişdirmegine rugsat berip, welaýatyna iberdi. Nejmetdin Kubra hezretlerinden ylym öwrenip, Ol hakda köp gürrüňleri beren beýik alym Abdulaziz bin Hilal şeýle diýýär, Nejmeddin Kubra hezretleriniň ders halkasyna birnäçe gezek gatnaşdym. Az wagtyň içinde tamam bolýan şol sanlyja söhbetleriň berekedi maňa köp zat gazandyrdy. Nejmeddin Kübra hezretleri diňe talyp ýetişdirmek bilen çäklenmän, eýsem, özünden soňky geljek nesilleriň peýdalanmagy üçin bahasyna ýetip bolmajak gymmatly eserler, risaleler ýazypdyr. Bu eserler tefsir, hadys, tasawwuf we beýleki ylymlar hakyndadyr. Onuň iň möhüm eserleriniň biri bolan Usul-i Aşere kitaby tasawwuf hakynda bolup, ders halkasynda ýetişen talyplarynyň we has soňky gelen nijeme kişileriň ýan kitabyna öwrülipdir. Nejmeddin Kübra hezretleri, hijra alty ýüz on sekizinji ýylda Horezmşalar döwletiniň paýtagty Gürgenjiň mongollar tarapyndan Gabalanda bolan gandöküşikli söweşde şehit bolýar. Şonda duşman şäheriň bütin ilatyny gylyçdan geçirýär. Reşiduddin Fazlullanyň aýtmagyna görä, Çingiz han Nejmeddin Kübra hezretlerine şäherden çykyp gitmek üçin puryja berýär. Emma Nejmeddin Kubra hezretleri düýşüne Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellem girip, oňa soňky demine çenli söweşmegi buýrandygyny aýdýar we şäher ýer bilen ýegsan ediljek bolsa, özüniň hiç ýaňa gitmejekdigini aýdýar. Şeýdibem söweşde şehit bolýar. Käbir çeşmeler şol söweşde Nejmeddin Kubranyň ýetmiş sekiz ýaşyndadygyny belläp geçýär. Ýafy atly alym bolsa Nejmeddin Kubra hezretleriniň gyrgynçylykdan öň Sadeddin Hammuýe, Radiyüddin Aly Lala we başga-da birnäçe talybyna şäherden çykmagy buýurýar. Yzyndanam köpçülik bilen söweşe girýär we şehit bolýar. Başga bir taryhy çeşmä görä, Nejmeddin Kubra hezretleri mongollaryň çozuşyny saklamak üçin Abdylhalyk Gižduvany hezretlerine dileg-doga edip bermegini haýyş edip, talyplaryny bu maksat bilen Buhara iberýär. Onuň Abdulhalyk Giždüwany hezretlerine bolan hormatyny görkezýän bu maglumatyň Giždüwany hezretleriniň ýoluna eýeriji Nagşybendi tarykatynyň wekilleri tarapyndan aýdylandygy şübhesizdir. Reşiduddine salgylansak, gyrlan adamlaryň sanynyň köplüginden ýaňa Nejmeddin Kübra hezretleriniň mübärek jesedi tapylmandyr. Ýafi bolsa ussadyň jesediniň tapylandygyny, onuň haraba öwrülen dergähinde jaýlanandygyny aýdýar. Nejmeddin Kubra hezretleriniň jaýlanan dergähi häzirki Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäherinde saklanyp galypdyr. Geliň, onuň aýdan pähimlerine ser salalyň. Şeýle manyly ýaşa welin, sen sebäpli hiç kim dowzaha gitmesin. Adamyň puly köpeldigiçe duşmany, ylmy artdygyça dosty köpeler. Dinsiz hem bolsa hiç kimiň göwnüne degmäň. Adamy ynjytmak Allatagallany ynjytmak diýmekdir. Yhlas her bir işiňi kimdir biriniň göwnüni görmek üçin däl-de, Allatagallanyň razylygyny gazanmak üçin etmekdir. Musulman kişiniň başyna gelýän kynçylyklar we bela-beterler ony günälere baş goşmakdan alyp galýan päsgelçiliklerdir. Hak Tagallanyň buýran hem-de gadagan eden zatlaryny berjaý etmeseňiz, dört bela depäňizden iner. Rysk kemeler, keselçilik köpeler, asudalyk bolmaz, rehim-şepagat galmaz.